Kanal ses. Sesim gelomi? Hoş bulduk. Ya şu wagt İstanbul'da, Türkiye'de işläp ýöz. Allah jana şükür, mundan soň dowamam bolsun. Ýöne 7 ýaşyndaky çagamy goýup gaýtdym, aýtjak bolduran zadym. Bu zatlara-da hiç hili erbet bolamok, öz hakymy her ýerde Idemek isläduny çagama doly düzgün okuw bermek isläduny çagama dogry düzgün terbiýe bermek isläduny döwletini milletini çagama söýdürmek isläduny aýtjak bolduran zadym edil men bäş ýaşynda meniň ejemden akgam aýryşdy edip Ejem başga birine durmuşa gitdi we ýedi ýaşynda-da akgam türmä gitdi. Şöýdüp, biziň maşgalamyz bulaşdy. Men çagalyk döwri göremok we özümi şöýle gowy ýetişdirdimmikam diýip özüm pikir edon we çagamam saglykly bir çaga edip ýetişdirmek üçin göreşon. Edil on ýedi, on sekiz ýaşymy dolduramsoň eje boldum. Watana, döwlete, millete haýyrly çaga ýetişdirmek islädugyn ýöne meniň çagama näme üçin Türkmenistan gelejek wada edenok? Meniň aýtjak bolduran zadym şol meniň bu ýerde döwletimi, prezidentimi hiç zadymy ýalňyş ýönlendirmek ýada näme aýtjak bolduran zadym halky aýaga galdyrmak dälde näme üçin çagalarymyz kitaby açan pille Hormatly Arkadag Prezident diýýäler. Näme üçin biz döwletimizi söýdürip bilemzok çagamyza? Näme üçin Prezident geliji we geçiji zat? Meniň edil öz pikirim men okamadym. Ýokary okuwlary gutarmadym. Ýöne meniň ýokary okuw gutarmamda-da orta mekdebi okap şu akly özüme edinip bildim. Näme üçin biz sesimizi çykaryp bilemzok näme üçin biziň sesimizi basdyrarlar dogry men şu ýerde sesimi çykarsam maňa mümkin bir zat diýip bilerler ýa doganyma garyndaşyma bir zat diýip bilerler ýöne men şu ýagdaýda otursam meniň çagam nädip ses çykarmaly meniň çagam men gorkak çaga ýetişdirsem meniň çagam nähili ýetişmeli. Oho.
Berekella. Berekella. Bärde işläp gezýäňiz-ä. Şo zatlaryň aladasyny edýäniňize men gaty begenýän. Sebäbi şu ýerde şu zatlaryň aladasyny etmesek, Aňryny düzetmeýärler-de. Şu ýerde bir azajyk gürläp bolýar köpçülige. Köpçülige özüň ýaly adamlary bilen birigip, bilelikde hereket edip bolýar. Şu ýerde kän mümkinçilikler bar-da. Şonuň üçin e, Türkiýede de ine näle mümkinçilik bar. Ine Türkiýede internet aňsat VPN gerek däl saňa Türkiýede gürlemek üçin. VPN gerek däl. Ondan e, seni eden ataň ýa goňşyň gelip gorkuzjak gumany ýok Türkmenistandaky ýalak. Gürläberýäň arkaýyn näme diýesiň gelse diýiberýäň. Garaz, şu ýerde gürlemek aňsat. Berekella. Her kim şu ýerde şeýle gürlese, şu Türkmenistanda düzelmäne başlaýar Türkmenistan. Türkmenistanda öwrüliş bolup başlaýar. Haçanda her kim şu ýerde gürläp ugrasa. Ýöne gürlemeseňiz welin, hiç kim Türkiýede meniň halkym bardyr-ow, men olara Türkmenistanda iş ýerlerini köpeldeýin, aýlyklary köpeldeýin diýip alada edenok. Hawa. Berekella gele nur gene men gel gel efire. Şol ýaly berekella iş saglyk durmuş. Berekella. Berekella. Her kim gürlemeli da, her kim bir Her kim bu obada sadaka ediljek bolanda, her kim bir bäş manat goşýar-a şoňa, sadaka edeliň diýip, adamlar özleri alada edýärler-ä, ýa bolmasa obada kolhozyň başlygy saýlanjagam bolsa, şoňadam adamlar öz sesini berýär, bir ýygnaga barýarlar, Garaz, şol başlygy saýlamak üçin gatnaşýarlar şol meselä. Şon ýaly prezidente dem prezidentden hem haklaryňy talap etmek üçin ýa bir hakyňy talap etjegem bolsaň beýleki adamlar saňa goşulyp kömek etmeli da. Ýekeje haky talap etjegim bolsaň, sebäbi olar jemgyýetiň, ine biziň häzirki talap edýän haklarymyz jemgyýetiň köp bölegine täsir edýär. Köp böleginiň haklaryny talap edýäs. Meselem, men aýlygy talap etsem, Türkmenistanda aýlyk almaýan adam ýok. Berekella Nur. Men öz ýurdumda. Berekella. Şonuň ýaly ýa pasobiýanyň köpelmegini talap etseň e, köp adam pasobiýa alýar, e, köp adam e, pensiýa alýar. Garaz, şu şu meselelere biz aktiw gatnaşmaly. Hemmämiz sesimizi çykarmaly, gürlemeli. Şony etseň, her kimiň durmuşy ýeňilleşýär. Gelejegimiz ýeňilleşýär. Wah, doglan ýeriňe nankörlük edýäň, haçanda sen dymyp otursaň. Haçanda dymyp otursaň doglan ýerine nankörlik etýäň. Sebäbi dymyp otursaň sen öz durmuşyňa, öz gelejegiňe biparh garaýan adam bolýaňda. Ol bilýän bolsaňyz mekdepde o ikilikçi okuwçylar, ikilikçi okuwçylar iň arkada oturýandyr. Arkada hiç zada goşulman. Şol adamlardan soň geljekdedem sebäbi okaýa okamaýalma bilen ogalar mümkin ana daýhançylyk eder daýhançylyk edip baýar ýöne şol näçe baýasadam şo ikilikçi bolup mekdebi gutarsa şo galan ömrüne şo zyýan şoňa şo ikilikçilik sebäbi bilimsiz da bilimsiz. Ikilikçi adam galan ömrünede şol bilimsizligini edýä. Ol Ol sen haçanda ýagdaýyň ýok bolup okamasaň ol başga urruň. Hmm. Ýagdaýyň ýok bolup okamasaň başga urruň ýöne haçanda sen öz islegiň bilen okamasaň ol eýýam e, samsyklyk. Ol eýýäm nankörlük. Ol-a seniň öz gelejegiňi guraňok-da sen, haçanda ikilikçi bolup arkada otursaň. Mekdepdäki ýaly. Samolýot gatnawy açyldy. Bilediň bahasy türkmen manadynda alty müň iki ýüz manat. Russiýa Moskwa şäherine samolýot gatnawy açyldy, bilediň bahasy türkmen manatda alty müň iki ýüz manat gowy. Ýo Allah tagalla seni o mekdebi ikilige gutaran soň sen bäşlikçäm etmez, Allah tagalla gelip saňa ýazmanam öwretmez, Allatagalla saňa kömek etmez garaz. Diýjek bolýam Allatagalla o seniň giçjik meseleleňi çözmeýär. Allatagalla gelip seniň o demokratik gurup döwlet gurup bermeýär saňa. Her adalatly döwlet gurup bermeýär Allatagalla saňa arkaýyn bol. Ony özüň gurmaly. Öz kelläňi işledip kanun işleýän döwlet gurmaly. Özem bolmajakda adam däl ana türkiýedede şon türkiýedede adalat bar demokratiýa bar hem adamlar işlese öz çöregini gazanýarlar türkiýede. Ýöne şu günki bolup duran wakalary görseňiz-de, indi men pikir edýän-de, ine adamlar öz hakyny talap etmek üçin proteste çykmana gorkýarlar. Näme sebäpden? Sebäbi men proteste çyksam, Meni basarlar, äkiderler, öldürerler diýip pikir edýärler. Ýa bolmasa bir problema bolar, meň maşgalam galar yzda, onýaly-munýaly. Şonuň ýaly neme özlerine problemalary düzýärler-de setir-setir. Men protesta çyksam, meni türmä basarlar, türmede ölerin men, eýle-beýle. Ölüm uzak. Uzak. Ýöne, ine, ýer titreme bolup dur-a, saňa ölüm ýakyn. Seň depäňe şol daş gaçsa, ýakyn ölüm. Depäňe şu jaýyň ýymrylsa, sen aşagynda galyp ölýäň. Ölüm biziň pikir edişimizden ýakyn-da diýjek bolýanym. Ölüm biziň pikir edişimizden ýakyn. Şonuň üçin uzak möhletli ölümden gorkmaly däl-de, sebäbi uzak möhletli proteste çykaryn, onsoň meni öldürirler, ol, ol, ol, ol. Şonuň üçin proteste çykmazlyk gaty nemelik-dä, jahyllyk. Sebäbi proteste çyksaň seniň, sen öz haklaryňy gazanarsyň, eger-de urna bolsa, sen öz, mümkinçilikleriňi giňeldersiň, ýaşamagy ýeňilleşdirersiň. Onsoň, garaz, proteste çykmak saňa gaty bähbitli. Ol ondan protestden gorkup, protestde men ölerin, meň maşgalam yzymda galar, onýalak nemeler bolsa, ol näme, Öz-özüňi emeli ýagdaýda öz-özüňi gorkuzýaň-da. O bolsa seni köp mümkinçiliklerden ýaşamakdan seni alyp galýar. Sen hemişe gorkup duran bolýaň-da. Meselem, sen ýöräp barýarkaň, birden aýagym çalşyp, birden aýagym çolaşyp ýykylsam, kelläm daşa degse, ölsem diýip, E şol ýaly pikir eden ýaly-da, haçanda sen proteste çykyp, parahatçylykly proteste çykyp, ondanam seni äkidip basarlar, ondan soň sen türmede on ýyldan soň ölersiň. Ol eýýäm uzak. Ol eýýäm öz-özüňi gorkuzmak ol. Öz-özüňi gorkuzmak. Şonuň üçin adamlar öz hakyňyzy talap etmäne gorkmaň. Ana düýn oňulam näme protest boldy ana. Bize sen Salam.
tokat. Salam hoş geldin. Bir minut. Sen Şu ýerde aýtjak boldum zadym Türkmenistanyň prezidentine ýa döwlet işgärlerine garşy hiç bir gepleşik geçiremok geçirmedirolugum öňünden aýtmak islädim şu ýerde kim görüp oturan bolsa aýtjak bolduran zadym şu ýerde mary bilen tagtabaz mary serfedabad arasynda hiç wagt ýol abadançylygy geçirilenok näme sebäpden ýol abadançylygy biziň ýurdumyzda geçirilenok ýollarymyz köýdi mekdeplerimizde bilim berme edil aýtjak bolduran zadym iki müň on sekiz iki müň on bäş iki müň on iki ýyllarynda bile mekdeplerimizde bilimler gowdy orta meklep mekdeplerimizde edil häzirki döwürde gitgide mekdeplerimizde bilimler azalo daşary ýurtda okap gelen ýaş okan ýaşlarymyz öz ýurdumyza gitmän şu ýerde türkiýede ýa-da moskwada näme sebäpden işläp ýörs Edil men özüm okuwly däl. Näme sebäpden ýöne şu ýerde işläp ýörüs? Bizde näme üçin iş bilen üpjün edilenok? Men bir ene bola bolup, bir Türkmenistanyň raýaty bolup dem alyp bilemok. Çagamy göresim gelmekden dem alyp bilemok. Nefes alyp bilemok. Bir ene bolup, ýigrimi bäş ýaşyndaky ene bolup, çagamy göresim gelmekden dem alyp bilemok. Meniň ýagdaýyma Türkmen Türkiýede ýa-da Moskwada işläp ýören aýal-gyzlaryň hemmesi düşüner, islär ene bolsun, islär ata bolsun, başga zatlara girjek däl, hiç, hiç bir meselä giremok, ýöne men öz eneligimi, öz ejeligimi, öz doganlygymy, öz çagalygymy öz ýurdumda geçirmek islädim. Berekella. Meniň aýdan zadymda Edil öz pikirimçe. Ýalňyş zat ýokmyka diýip düşünen. Ýok.
Aýal dogan, menem käwagt näle, halk aýaga galmaly diýenimde, şol adamlar öz hakyny talap etsin diýen. Menem prezident bolan Aýaga galmak, ewe, dogry, aýaga galmak. Daşary ýurtda okap gelen ýaşlarymyz iş bilen iş üpjünçiligi ýerine ýetirilse, näçe sany edil daş-töweregimde tanap ýören aýal-gyzlarym Türkiýede okap, türküň salonlarynda kirpik uzman, dyrnak uzman diýip işläp ýörler. Bu ýerde näme üçin biz bäş ýylymyzy, alty ýylymyzy okuwa beremizsoň, näme üçin kirpik, dyrnak uzmany bolaly biriniň dyrnagyny arassalamak nähilek mikroplar geçýär şo zatlardan, nähili. enemde, atamda zat edýär. Dogry, hemme arassaçylyk çärelerini geçirseň, geçmezligem mümkin, ýöne elimizde diplomymyz bar wagty biz bul işi edesimiz, hiç kimiň edesi gelenok, ýeke men däl. Hiç kimiň edesi gelenok. Meniň bir niýetim, Ilki bilen Alla, soň ýurdumyzdaky ýokarda oturan adamlara sesim eşdirmek halkymda iş üpjünçiligi halkymda iş üpjünçiligi iki müň on sekiz den bäri Türkmenistanda çaga doguş ýüzde elli edil meniň bildigimçe azaldy çünki biziň ýan ýoldaşlarymyz doganlarymyz tanadyklarymyzyň hemmesi ýurt daşynda Ekläp bilmejek çagamyzy dünýä getirmek islämizok artyk çünki ekläp bilerlik ýagdaýymyz ýok.
Bilýän. Wah. Her kim bir sözcük aýtmalyda her kim şu efirlere girip bir Efirlede hiç zat bolanok. Efir bilenem hiç zat bolanok. Men efir bilenem hiç zadyň çözüljegine ynanamok. Ýalan gürrüň däl. Edil öz ýurdumyzda Aman, aman, ynan maňa, seret şu wagt Türkmenistanyň içinde daýhanlara ullakan-ullakan kredit bermäne başladylar. Inan maňa meselem Sakar çägede ýol gurmana başladylar. Ondan Inşallah gurulsun, her ýerde gurulsun. Ýurdumyza, watanymyza, öz ülkämize hiç wagt dönük bir raýat bolmak islän zadym däl. Çünki aýtjak bolduran zadym, ine meniň akgam 12 ýyl türmede boldy şo ýerde, Türkmenistanda, ýagny 13-nji ýylynda-da aradan çykdy, öldi. Men döwletime garşy öz atamy bile savunan bir adam dälm çünki bir zat edendir we şo ýagdaý bolandyr çünki adalatyň öňünde jezasyny çekendir aýtjak bolduran zadym öz ýurdumda ýaşasym gelo öz ýurdumda çagamyň ýanynda.
Berekella. Garaz Diýjek bolýanym, şular gelip gürleýäň-ä, şonuň peýdasy ulluk-a. Sebäbi sen, sen gürleýäň. Peýdasam degjegini bilemok, zyýanam degjeginem bilemok, sözüňizem kes ony, çünki nahar iýip oturan ýerimden şu wagt daşary çykyp sowukda gep, ýaýyna gatylyp otyryn, peýdasam degjegini bilemok, zyýanam degjegini bilem, bilemok, ýöne bir garşymdaky uly adam bolansoň, agam şeklinde gepleşip, özümiň içimdäki zatlary Özüm ýaly ýat ýurtlarda gezip ýören adamlara sesimi eşitdirmegiň iň ýakyn, iň gowy ýoly şumyka diýip düşündim we o sebäpden aýdyp durun. Şu şu. Iý munda sen dogry ýerde. Sen hemişe ýörden öz nemeleňe, öz saňa düşünjek adamlara, özüň ýaly adamlara ýüzlenip otyrsyňda, Şony ýöne her kim etmeli. Diňe diňe biz däl. Diňe senem Çünki däl. 7 ýaşymda çagama bir mekdebe ilki gidende bir ene bolup çagaň saçyny örüp bilmemek i- dünýäde iň agyr zatmyka diýip düşünon.
Iň agyr zat. Şondan agyr zat ýok. Ynan maňa şondan agyr zat ýok. Men ynan maňa men ine siz ýaly gelinleriň, siz ýaly gyzlaryň, doganlarymyň, siz ýaly umuman şeý türkmen halky üçin men paşti ömrümi nälehi Hiç ýerik çykman şu öýde geçirip otyr. Siz ýala adamlaryň derdine ýarap bilmez.
Her çaga söýler, her ene söýler, her iş söýler. Işläp ýören ýerimizde çagalaryny söýüos ýöne her bir ýerini arassalan wagtymyz öz çagamyz ýadymyza düşüp, öz çagamyzyň eden işleri ýadymyza düşüp dillendirenmi bilmän galdyran ýerim gaty kän. Çünki durmuşda Dogry aýal maşgala bolsaň bu zatlar efirlere goşulan pilläň gaýneneň bolsun ýan ýoldaşyň bolsun hemme kişi aýal maşgala garşy çyko ýöne bir ene bolup çagamy çagama bolan özlemmi söze döküp bilemok.
Ýa düşünýän men düşünýän.
Çünki milliarlarca puluň bolsun, asmasym gyzylyň bolsun Türkiýede, isle Moskwada. Ýöne ýanyňda çagaň ýok bolsun. Dünýe maly bir köpük, çünki durmuşda biz çaga, men bir ene bolup, ýigrimi bäş ýaşymda bir eje bolup, çagamdan başga hiç kim üçin durmuşda ýaşap biljek däl.
Berekella. Ynan maňa, men, men öz durmuşymy ýykdym. Men öz aýalyma talak berdim, gidiber men geljek däl, men Türkmenistany düzetjek, men türkmen halkynyň Başaranyndan türkmen halkynyň derdini çözjek, adamlara kömek etjek diýip men öz durmuşymy ýykdym. Şol şol günden bärem men ýeke ýaşaýan. Bir işdeşim ýa hiç hilet meniň şu ýerde garyndaşymam ýok. Öz näme dostumam ýok, doganymam ýok, hiç kimim ýok meniň. Sessiz aglamalar gapynyň arkasynda bolmaly dälmika diýip düşünün. Sessiz aglamalar gapynyň daşynda boldugy zaman iň azyndan görleris we sesimiz çykar. Aýtjak bolduran zadym döwlete garşy hiç hiç bir aýdan gürrüňim döwlete garşy däl. Iş üpjünçiligi, agyr bolsun, iş üpjünçiligi, on bäş millionlyk aýlyk bilen iş üpjünçiligi. Şony biz Türkmen, ya Türkmeniň gelin gyzlar nähili akylly, sarpaly, 15 milyon aylyk bilen öz öýüniň bütçesini ýöredip biljek maşgala hemme kişi. Ýöne şony tapyp bilemizok. Näme sebäpden tapyp bilemizok? Ya aýtsynlar bize döwletimiz şular ya şular ya kynçylyklardan geçiyor. 5-10 ýyl şular ýaly ýagdaýda döwletimiz Kynçylykdan geçýod. Bir açyklama. Ýok, ony diýmeýärler. Haçanda seniň saňa ony diýseler, sen talap edersiň şo gün gelende. Şonuň üçin saňa ony diýmeýärler. Sebäbi näme üçin şony şu zatlary edýärler? Sebäbi. Ana gurluşyk edýärler Aşgabatdan. Ullakan ullakan gurluşyk edýärler. Ana Arkadag şäher. Elbet siziňem edil bu ýerde aýt duran zatlaňyzam ýalňyş. Elbetde her döwletiň paýtagty iň ösen şäherleriň biri bolmaly. Edil Türkiýede wagtyňyzam oba ýerlerine gaýdanyňyzda edil şäher ýerindäki ýaly Istanbul, Ankara ýaly däl hiç bir ýeri. Siz ony edil Aşgabat diýip aýtmaň. Her ýer abadanlaşmasy gerek Türkmenistanyň. Her ýeri. Deň derejede bolman biler ýüzde ýetmiş.
Seret her ýeriň býudjeti bar. Meselem Türkiýede her welaýatyň öz býudjeti bar.
Her welaýatyň býudjeti bardyr. Mümkin Mary welaýatynyň şo býudjeti şoňa ýetdiron däldir. Ýöne Aşgabadyňky ýetjekdir. Näme sebäpden ýüzde elli ýüzde ýetmiş gidenok. Seret, ine, şu ýerde, meselem, bir welaýatda nebit ýa gaz ýa şol ýene bir baýlyk çyksa, şol welaýat beýlekilerden göz-görtele tapawutlanýar. Haýsy welaýat tapawutlandy, size sorag meni? Türkiýede.
Mary Balkandan tapawutlandymy? Haý, hiç bir welaýatymyz tapawutlananok. Edil siziň bu minenýaňyzam ýalňyş, meniň pikirimçe. Ýok. Siziň bu minenýaňyzam ýalňyş. Türkiýeden mysal alýan.
Seret. Ho, Türkiýeden mysal alaňyzda-da, Türkmenistandan mysal alaňyzda edil siziňem bu minenýaňyz ýalňyş. Meselem, birjigim, seret. Meselem, Amerikada Tehas welaýaty bar. Tehas welaýaty Amerikada iň baý welaýat şol. Sebäbi şo ýerden nebit-gaz çykýar. Şol welaýat beýleki welaýatlara garanda şeýle bir baý ýaşaýar, şeýle bir mümkinçiligi kän Tehas welaýaty. Onsoň şonuň býudjedem bir Amerikanyň tutuş ýarysyna golaýyny şol ýogsam o ýerde elli bäşmi, elli sanak, elli iki sanakmy nämemi welaýat bar welin, ýöne Tehas Şolaň býujetiniň ýarysy Tehasa degişli-de. Amerikan býujetiniň ýarysy Tehasa degişli. Sebäbi şo ýurt, şol welaýatdan baýlyk çykýar. Nebit, gaz çykýar. Şoňa görä baý ýaşaýar şo ýeriniň halky. Garaz, bu zatlar welaýatlaryň Inşallah, haýyrlysy. Inşallah haýyrlysy, edil ýan ýoldaşlarymyz daşary ýurtlara gaýtdy, yzlarynda oturdyk bäş ýyl, alty ýyl, öýümizi saldyk, her zat etdik, dogry ýan ýoldaşlarymyz bolmasada wagtam geçjek eken, günem geçjek eken, ýöne ene çagasyndan aýrylsa gün geçjek ýaly eken, men şoňa düşündim. Wah. Şular ýaly ýagdaý her kime. Bizde bolup duran zat hiç ýerde ýok. Ondan maňa e, uruş gidýän döwletde bar. Meselem, Siriýada bar, e, Ukrainada bar. Ondan e, Indi Palestinadaky urşa ýatyşdy welin, ýöne şeý Siriýa bilen, Siriýada-da häzir uruş gidenok, häzir şo ýer hem düzeldi. Halky Türkiýeden gidip dur-da Siriýa. Onsoň ýöne biziňki ýaly ýagdaý diňe bizde barbyram, ýöne şo Ukrainada bar. Şo ýeriniň hem halky Ýewropa gidýär, sebäbi uruş bar o ýerde. Ýöne bizde uruş ýok, ýöne halkymyz ýurt daşynda-da. Adamlar ana ýurda gidip bilenoklar, sebäbi Türkmenistan iş şertlerini düzedenok, aýlyklary köpeldenok. Maňa Türkmenistan maňa bir gelejek wada edip bilmese-de, çagama bir gelejek wada etse, asla Şonuň üçin näme üçin diýen sorag bermezdimikam diýip Diýer mykam diýon. Şonuň üçin biz göreşmeli. Eger göreşmesek häzirkiler sowuk sala seredýärler. Ynan maňa sowuk sala seredýärler. Çünki biz gorkak bolsak, biz gorkakdan dogan çaga şagal bolmazmy? Dünýäde gorkakdan dünýä inen çagalar şagal bolmazmy? Çakal bolmazmy? Çünki men gorkak nesil ýetişdirsem. Men gorkak çaga ýetişdirsem, ýa sen Moskwada oka, şo ýerdenem gelme. Men ony aýtmak islämok çagam. Men ýurdum, dünýäniň islän ýerinde Türkmenistan diýen pile çagam göwsi açyk geples, gürlesin diýen çaga, gürläp bilen çaga islädim.
Nämedä indi meselem şu ýerik gelen adamlar Türkmenistandan şu ýerik gelen adamlar diňe özi üçin ulgaýar. Meselem men maşyn alaýyn, men jaý salaýyn, men mellek ýer alaýyn. Diňe özi üçin-dä. Ol meselem iki üç sany çagasy bar bolsa olar hem ýene türke gelmeli-dä. Olaram Türkiýä işlemeli, öz arzuwlaryny etmeli, jaý salmaly, maşyn almaly, mellek ýer almaly. Türkiýe haçana çenli boljak? Türkiýe haçana çenli boljak? Ine kowup durlar. Haçana çenli? Ýigrimi bäş ýyl, otuz ýyl, elli ýyl haçana çenli? Ol hem biziňem çagalarymyz çagalaryndan aýrylmaly, ol enesinden, atasyndan aýrylmaly. Çagalarymyzyň çagalygy ýok, özlerimiziň ýaşlygymyz ýok, ýan ýoldaşlarymyz bilen bäş ýyldan soň, alty ýüz ýyldan soň görşemiz, soň sözlerimiz deň gelmän dur, o soň bolsa maşgala bozulmana başla dur, çagalar däli bolup başla dur, aýtjak bolduran zadym, çünki bir bir, bir biriň alty ýyl, ýedi ýyl görmän ýaşasaň durmuşda nähili sözüň alyşyp biler?
Bozulýar maşgalalar bozulýar. Bolup dur seret köp adamlar şol şu bolup duran zatlara ynananoklar da bolup dur ne gözüň alynda bolup dur gözüň alynda neme Türkmenistanda ýaş gelinler äri ýok äri türkde gelinler ýaş oglanlar bilen gezip ýör ýa Ýa şol ýalak masgaraçylyklar bolup dur ýa bärde bärde ol aýa gelinler türkler bile öýlenip ýör ýa şol ýalak bolup dur garaz şu horçulyk gowy zat däl şu horçulyk bizi her dürli ýok ne aýtjak bolduran zadym türkmenistanyň raýatlary şu wagt kyn ýagdaýdan geçip dur dogry düşünün Döwletimiz Allajana şükür aýakda dur, dursun, durmana dowam etsin inşallah. Oh, Ýöne aýakda aýtjak duran bolduran zadym Türkmenistanda maşgala galmady, öý galmady, saglykly bir nesil galmady. Saglykly bir nesil, saglykly biz bir ýaş nesil ýetirişdirip biljek saglykly ene, atalar ýok.
Iýmin. Şu zatlary adamlara düşündirjek bolýaň welin ýok edenok.
Haýyrly agşamlar hemme kişä ýaýynda gowy zatlar ýazyp oturanlarada erbet zatlar ýazyp oturanlarada nirden görüp oturanlarada aýtjak bolduran zadym her kim özi otursyn düşünsin. Şu wagt özümize bir gelejek wada edip bilemzok, çagalamyza-da, ölaýynçak işlämizde-de wada edip bilmeris. Çünki biziň gazananymyz nirä çenli, taýýara dag bolsa çydamaz. O sebäpden ýagdaýlar şular ýaly. Haýyrly ýaýynlar hemme kişä, gowy ýazana, erbet ýazana. Taňryýalkasyn. Aýtjak zadym şulardy. Sag boluň.
Berk duruň, efirlere köpräk geliň, köpräk gürläň, gürlemeseňiz bu meseleler düzelmeýär, gürlemeseňiz şu meseleler düzelmeýär. Watandaşlar. Gürlemeseňiz şu meseleler düzelmeýär. Gürlemeseňiz mesele düzelmeýär. Şonuň üçin gürläň. Edil bir gün ýaşasaňam mert bolup ýaşada. Mert bolup öz çagaňa eýe çykyp, e, çagaňy taşlaman, ýurt daşyna gitmän, e, öz ýurduňda ýaşada. Bir gün ýaşasaňam. Ýogsam ýurt daşyndaky ýurt daşynda geçirilen ömür görüp otyrsyňyza ýurt daşynda geçirilen günler geçirilen ýaşaýyş bizi şeýle bir ullakan kynçylyklaryň üstünden eltýär göz öňüne getirip bolar ýaly däl. Çagalary enesinden aýyrýar. Atalary çagasyndan aýyrýar. Gelinlerimiz ol Gelinlerimiz ana ýurt daşynda masgara bolup ýör. Ol her dürli bir garrylara baryp zat edip bir özünden bir otuz kyrk ýaş uly atasy ýaly adama durmuşa çykyp masgara bolup ýör. Ýöne şu zatlary düzetmek asyl biziň şu zatlar biziň namysymyza degýär. Türkmen halkynyň namysyna degýär şu bolup duran zatlar ol ol näle o özüňden bir ýüz ýaş uly garra durmuşa çykmak ýa Türkmenistanda ol äri ýok äri ýok gelinler bile gezmek o. Şo zatlar biziň namysymyza degýär. Ol gün-günden hem köpelip gidip otyr. Ýetim çagalar köpelip gidip otyr gün-günden. Ýetim gelinler köpelip gidip otyr gün-günden. Köpelip gidip otyr. Adalatsyzlyk ösüp barýar. Ýaş gyzyň bary bolsa, ol daş-töweregiňdäki adamlardan gorkup ýaşamaly boldy. Ýaş gyzyň bar bolsa o töweregiňdäki sebäbi adalatsyzlyk meselem seň ýaş gyzyňa degse namysyny bozsa sen şo adalaty gözläp tapyp bolanok ine gülälek gelnejemiz şaýat. Başga-da şonýaly müňlerçe problemalar bar. Müňlerçe. Şu ýurt daşynda, ýurt daşynda işlemegiň netijesinde ýüze çykan müňlerçe problemalar bar. Müňlerçe. Biz şo zatlar bilen göreşmesek bolanok. Ylgamasak bolanok. Allawa mahak bolanok. Şol öz namysyň üçin e, köpçülik bolup çykyp öz hakyňy talap etseň hem sen e, Go basyp öldürmejekler belli şol öz hakyňy talap etseň aýlyga pensiýa posobiýa beýleki mümkinçilikler üçin köpçülik bolup çykyp hakyňy talap etseň seni äkidip öldürmeýärler kösärler öýüňe bararlar zat ederler ýöne barybir Öldürmeýärler da. Ýöne sen haçanda Türkiýede ýaşap ýer titremeden ölmek saňa has ýakyn. Ýa bolmasa aýalyň Türkmenistanda biwepalyk etse ýene sen ölüme ýakyn. Ýa gyzyň biwepaly bozulsa ýene sen ölüme ýakyn. Ýa äriň Türkiýede seň bilen aýyrlyşyp Başga birine öýlense, ýene sen ýüregary bolup ölersiň. Sen ölüme ýakyn gezýäň, haçanda şu häzirki durmuşda sen ölüme ýakyn gezýäň. Ýöne haçanda sen köpçülik bolup çykyp hakyňy talap etseň, sen Ölüme ýakyn däl sen öz hakyňy gazanyp alsaň sen normalny ýaşaýaň. Bagytly ýaşaýaň. Haçanda häzirki güne şükür edip otursaň bolsa sen dawleniýa ýürek agyry bolup ölýäň. Sen hakyňy talap edip gazansaň onda sen bagtly ýaşaýaňda. Häzirki ýaşaýşymyz ýaşaýyş däl-ä. Häzirki ýaşaýşymyz ezýet. Çagalar ejesiz. Gyzlar bozuk. Ärler alfons. O bir-biriniň aýaly ile ýatyşyp durup ýörler. Men häzirki häzirki durmuşda namysdan ölýän. Açlykdan ölýäň, häzirki durmuşda. Aýraçylykdan ölýäň, häzirki durmuşda. Şonuň üçin adamlar, biziň şo ýerde öz hakymyzy talap edip alyp, normalny ýaşamak, normalny ýaşamak üçin biz ullakan bir ne janymyzy beremzok-da, şo hakyňy talap etmek üçin. Ölýäň sen, ölýäň sen, sebäbi sen häzirki durmuşda ölýäň. Ýöne haçanda sen e, öz ýurduňda, öz maşgalaňda bagtly ýaşasaň bolýar, sen hiç zatdan gorkmaýaň. Ýöne häzirki durmuşda sen gorkup ýaşaýaň. Ana, aýraçylykdan ýadaýaň, dawlenýaň galýar, ol beýleki bozuklykdan dawlenýaň galýar, ýürek agyry bolýaň, daş-töweregiňdäki bolup duran zatlara kelle agyry, ýürek agyry bolýaň. Garaz, Häzirki durmuş bizi öldürýär. Ýöne haçanda biz öz ýurdumyzda normalny durmuşda ýaşasak, onda biz bagtly ýaşaýas, hiç zatdanam gorkmaýas. Ýöne häzirki durmuşda bolsa gorkudan, aýraçylykdan ölýän-de häzirki durmuşda. Şoň ýaly. Şoň ýaly watandaşlar biz häzirki durmuşymyz durmuş däl, häzirki durmuşymyz bar, biz e, batgaň içinden ýöräp barýas. Batgaň içinden e, biriň ýyzda galýan, biriň e, batkada ýykylyp ölýän. Şonuň ýaly. Häzirki durmuşymyz durmuş däldi. Gynan takda häzirki durmuşymyz durmuş däl. Oh, gülküdir hem bolyn, meniň üçin gülki däl, meniň üçin şi gaty agyr şi bolup duran zatlar daş-töweregimizde. Siziň üçin-ä gülki bolyn. Köp adam üçin gülki däl şi. Köp adamlar üçin şi namys işi, köp adamlar üçin kesel, köp adamlar üçin ölüm şi. Her dürli her tarapdan seredip görseň bolýada. Her tarapdan seredip görseň bolýa. Işläp gören häzir şu wagt gijäň içinde işläp gören oglanlar bar gara der bolup. Olara olar üçin dünýäniň o tarapam bir bu tarapam bir. Olar diňe şol gara işde işläp gelýärler köpüsi. Gara işde işläp gelibem agyr işde Gelip, ýadagada piý urýarlar ýa arak urýarlar-da, soňam ýatýarlar. Irden turubam ýene işe gidýärler. Işe gidýärler-de, soň ýene gelýärler. Soňam şeýdip agyr işde işläp ömrüni ýakýarlar-da. Ömrüni bagtsyz geçirýärler. Ol sebäbi agyr iş işläp sen Türkmenistanda jaý salarsyň, ýöne sen şo Türkmenistandaky jaýyň keýpini görermiň, görmezmiň belli däl. Sebäbi o ýerde adalat ýok-da. O ýerde seniň goňşyň seniň Ýeriňi alyp bilýär, goňşyň seni zorlap bilýär, goňşyň seni öldürip bilýär. O ýerde häzirki gelip duran maglumatlara görä o ýerde ýaşaýyş ýok. O ýerde ýaşaýyş ýok. Şonuň üçin adamlar birazajyk bir daýanjak boluň-da. Birazajyk bir gorky, öz gorkyňyzy ýeňjek boluň-da, şu namyssyz, arsyz, watansyz, aýlyksyz ýaşap öli gitmekden gorkuň. Namyssyz, arsyz, watansyz, näme üçin ýaşaýanyňa düşünmän öli gitmekden gorkuň.

Hemmämiziň ine şu efirde oturanlaň hemmesinde aýraçylyk meselesi bardyr sebäbi meselesi zadam ine ýaga türkmenistanyň türkmenistanda haram iýip ýören adamlardyr organlar ýa gurbangulynyň işçileri da gurbangulyň itleri ana şolarda problema ýok şolar gül ýaly ýaşaýar. Ýöne şu efirde oturanlaň, şolardan başgalaň hemmesiniň aýraçylyk meselesi bar. Aýlyk meselesi bar, pensiýa meselesi bar, pasobiýa meselesi bar, hak-hukuk meselesi bar. Garaz, tutuş biziň hemmämiziň meselämiz bar. Ýöne meselesiz adamlar Gurbangulynyň itleri, Gurbanguly we şonuň itleri. Şonuň ýaly watandaşlar bizde neme ýok. Ýaşaýyş ýok bizde. Biz diňe ezýet çekýäs. Biz diňe agyr zähmet, ezýet, aýraçylyk. Çekýäs. Şeýdip ýaşaýas biz. Biz o batgaň içinde zordan ýöräp barýas. Şu ýaşaýyşdan şeýle öl gitmejek bolsak, birazajyk bir diňe bir ölüp gitmegem däl ol, öz çagalarymyz üçin bir gelejek gurjak bolsak göreşmeli-dä. Eý, şükür edeniň bilen saňa hiç kim çöregi getirip bermeýär. Şükür edeniň bilen saňa, Aý, sen şükür edýän ekeniň diýip seni bagtly etmeýär hiç kim. Hiç kim seň meseläň bile gyzyklanmaýar. Saňa iş bermeýär, şükür edýän ekeniň sen diýip. Şükür edýän ekeniň sen diýip başga hiç zat Saňa hiç hili bir şükür etmek saňa hiç zat berenokda. Şükür etmek diňe Hudaýa şükür etmeli. Başga hiç zada şükür etmeli-de. Diňe Hudaýa şükür. Ýöne häzirki häzirki ýaşaýşy ine şunýalak agyr aýraçylygy, ol agyr işleri, agyr namyssyzlygy, Bize Gurbanguly ýaşadýara. Onda Hudaýyň günäsi ýoga. Bize Gurbanguly şo şu durmuşy ýaşadyp otyr. Şo aýraçylygy, işe gitmäne daşa ýurda işe gitmäne mejbur eden bizi Gurbangula. Ýalanmy ýa? Aýdyň ýalan bolsa. Ýok biz öz islegimiz bile gaýtdyk diýiň. Ýazyň aşakdan, ýazyň. Biz deň öz islegimiz bile gaýtdyk, ýogsam aňyrda pul kän diýip, aňyrda ýaşaýyş bar diýiň, gül ýaly aňyrsy diýiň, aňyrda çilim çekseňem bolýar köçede diýiň. Gowy diýiň aňyrsy diýiň iş bar diýiň çagalara okuw mekdepde normal okuw berýäler diýiň uniwersitetde normalny mekdep okuw berýäler diýiň diýiň diýiň diýiň ýazyň aşakdan hana egerde kim keýpine ýa bolmasa Eý, biziň diňe ol nas nas sen häzir bir mentiň öňünde çekip gör, bir bir ýolda gidip barýarkaň çek gör, onam bir ment görsün, saňa bolmanda ştraf eder. Ýa çilim çek gör, bolmanda ştraf eder. O ýerde-ow, Bir näme Pul gazanyp bolanok-a, jan dogan. Pul ýog-a, bolýa hemmesinden geçdi, maýor, çilimem çekjekkä, nasam iç iç çekjekkä, aragam içjekkä, a gereýinem içjekkä, ýöne maňa pul ber-ä, pul! Pul ber-ä maňa, ýaşamak üçin pul gerek-ä saňa. Ýaşama, a pulsuz ýaşap bolýan ýerini görkez men şo ýerik gideýin. Pulsuz ýaşap bolýan ýerini görkez. Ýeçi, eý, sen gije-gündiz e, şeýdip zat edeňde-de iş ýog-a, ýog-a, jan dogan. Işläňde, sen gije-gündiz ýatman işläňde-de şo ýerde pul ýog-a, jan dogan. Şo ýerde diňe Gurbangula ýallakçylyk etseň pul bar. Gurbangulynyň ana şo nemesini agzyňa alyp sorsaň ine sen ýalak, ana şonda bar. Ana şonda sen bagtly ýaşaýaň. Şoň şoňkyny agzyň aryp sormaly. Hum. Ine. Woý arkadagym, arkadag janym, arkadagym diýip sorsaň ana we sen ýaşaýaň ana şonda. Ana şonda sen ýaşaýaň ana şony aýtsaň dogry diýerin men saňa. Ýa. Şony etseň ana sen bagtly ýaşarsyň a tak bolmasa saňa o ýerde durmuş ýok a seniň üçin o ýerde näl saňa iş şertlerini düzedeýin saňa aýlyk bereýin saňa pensiýa bereýin ýa başga zat bereýin diýip alada edýän adam ýok a. Her kim diňe iýjek. Her kim diňe ýa-da hökümedi iýjek, halky talajak. Halkyň bar-a şi türsügine çenli soýýarlar-da. Türsügine, içgeşigine çenli soýýarlar o ýerde. O ýerde Men şo ýerini düzetmek üçin bütin ömrümi şi ekeranda geçirmeli boldum. Şo ýerini düzetmek üçin. Ýogsam menem gitjek, öýlenjek, öz durmuşymy gurjak. Baýajak, pul gazanjak. Menem Türkmenistana gitjek-de, baýajak, öýlenjek, ýaşajak gül ýaly. Düzet, düzederin. Bu gün bolmasa ertir düzederin, ertir bolmasa biri gün düzederin. Ýöne men o sorup gezmen. Ýa bolmasa men öli ýylan ýalak, Äý, bolanok-a, äý, bolanok, biz başaramzok, hiç zadam düzelmeýär, dünýäde adalat ýok, Hudaý bizi şeýle ýaradypdyr, Hudaý bizi gul edip ýaradypdyr diýip, Gezmeýän men, meni özümi aldamaýan adamlar. Siz näçe mejbur etseňizem meni özümi aldamaýan, sebäbi ol, ol öz-özüňi aldamak ol. Haçanda sen, Dünýäde adalat ýok, näme etseňem düzelmeýär, ýa bizde lider ýok, ýa her dürli bahanalar tapýarlar-da şu ýörük gelip gürlemekden gorkup. Onsoň, hana, şeý öňdäki. Çileden çykmak üçin her dürli bahanalar tapýar adamzatlar. Ýöne isleseň islemeseň şu meseleleri çözmeseň sen ýaşap bilmeýäň. Sebäbi bu meseleler seni öldürýär-de. Aýraçylyk seni öldürýär. Namyssyzlyk seni öldürýär. Gedaýçylyk seni öldürýär. Gulçulyk seni öldürýär. Häzirki biziň başdan geçirýän meselelerimiz bizi öldürýär. Şonuň üçin sen efire mejbur gelersiň. Menem seň ýüzüňe basyp-basyp aýdaryn. Sen nirä gitseň, seniň gitjek ýeriň ýok. Eger-de seniň hiç hili problemaň ýogam bolsa, seniň daşky daş-töweregiňdäki adamlaň meselesi seni gürlemäne mejbur eder. Seniň goňşyňam seni gürlemäne mejbur eder. Umuman, biziň gitjek ýerimiz ýok-da. Biziň hiç hili meselämiz ýogam bolsa, biz türkmen halkynyň derdine dertleşmeli bolýarys. Hä, dertleşmeli bolýarys. Biziň başga etjek alajymyz ýok. Şonuň ýaly watandaşlar. Şonuň üçin e, öz-özümizi gynap oturmaly däl-de, e, ýa ol bahana gözlemeli däl. Aý, ýa açylym çekseň bolýar-a, nasatsaň bolýar-a, e, işleseň iş bar-a, e, gülýär-la hemme zat, sen näme üçin otyrsyň? Ol ýala gürrüňler, boş gürrüňler, dag ola o gürrüňlerimi şu wagta çenli maňa aýda-aýda geldiler, ýöne gün-günden beterleşip gidip otyr-da. Öte men hasam köp gürlemeli bolýan. O siz-ä gelip hemme zady gül ýaly etjek bolýaňyz, a ýagdaýlar bolsa gün-günden beterleşip barýar. Bilmedim, şu adam siz nälet bir ynsap, namys hiç zat ýokmy sizde, siz şeýle binamys, bigaýratmy? Men size düşünemok, adamlar şon ýalak maňa gelip, aý hemme zat gül ýala, gürläp näme etjek diýýän adamlar, siz nähili adamlar men düşünemok, siz nämäň hasabyna ýaşaýaňyz, ýa siz gözüňizi ýumup ýaşaýaňyzmy, ýa siziň wyždanyňyz şon ýalak,

Hakykatdanam wyždansyz bular bar. Adamçylykdan nesibesini almandyrlar.
Hakyky. Ýaňy wideo gördüm. Ýaňy wideo gördüm. Gurbangulynyň ýurt daşyndaky wideosyny tiktokda. Senden bir zat sorajak. Şol watanda görkezýän Gurbangulyny ýa-da beýleki wideolarda üns berip gördüňmi ikisiniň tapawudy nämedigini? Hä, watandaky başga haýsy diýen?
Ýaňky wideo şol Gazagystanda, Gazagystanyň ak maşyny aga goýasoň, maşyny aga goýasoň, Türkmenistana getirip bolmaz ýa. Düşünip bol. Nebeden çyk, küýzeden çykýan ýaly ow sesi bar-aý.
Diýjek bolýan zadym,

Aga käbirler soraýarlar talyp näme goýduňmy näme boldy goýamok inşalla birki günden gijä geler inşalla birazjyk güýçlop tolunam zat etdim.
Berekella. Aý şeýdip bassaň. Hawa inşalla.

Wideolar çykarýar zat etýär. Lýuboý wagty wideo çekip zat ediň diýeňde Abdylla haýyş edýär. Mesele ýok Abdylla edip berýär. Ýöne Abdyllaňam wideo etmäne montaž etmäne kompýuteri ýok. Dawaýte goşulyşyp hemmämiz bir kompýuter alalyň. Göreýliň Abdyllany. Dawaýte gaýrat ediň näme her birimizden bitýän zada o. Uly iliň işini edip berýär o. Gaýrat ediň, ýazyň Abdylla liçkasyna iban oklap bersin, kömek ediň bir kompýuter almana, her kim elinden geleni etsin-de. Abdyllaýa ýazyň liçka. Özümiz üçin watandaşlar özümiz üçin sebäbi men şu ýerde gündedem şeýledem pikir edýän welin haçanda kompýuterim ýok bolsa köp zady ýetip bolanok köp zady analiz ýa Edip bolanokda, kän zat edip bolanok. Onsoň şonuň üçin kompýuter gaty zerur gerekde. A kompýuter alsaň näme? Ýagny bolýan wakalara günde neme berip bolýar? Kommentariýa. Türkmenistanda bolýan wakalary synlap gözden gaçyrmaýaňda hemme zady şo keşde çeken ýaly çekigada Adamlara wideolar ýasap hem ýutubdan bir azajyk gazanyp bolýada bolmasa meň häzirki gazanýanym özüm ýapanokdan soň ýutubdan bir azajyk gazanyp bolýa haçanda kompýuter bilen işleseň bolmasa gazanyp bolanok adamlar biz Hawa Abdylla işlemeli ýa işlemeli sen Hemmet işini taşlap. Bunuň özi bir, bunuň özi bir ullakan iş-ow. Şunuň özi ullakan iş. Öň men Myrat Gurbanow bilen işleýärkäk bar-a, gije-gündiz ýatman wideolar edýärdim-de, o wideolar, o gitjik-gitjik wideolar Tutuş iki müň on sekizinji ýyldan bäri Watanyň hemmesini görüp çykdym men. Diňe Watany gördüm, ine şu ýerde pylan diýipdir, tikan diýipdir. Indi iki müň on sekizden bäri Watanda bolýan wakalar ýutubda goýulýar, Watan, iki müň on sekizden bäri. Ondan aňryňky ýok. Ýöne ýakyn taryhy analiz edip, Gerek wakalary boýunça wideolar etmeli. Garaz biziň etmeli işimiz kän adamlar. Biziň etmeli işimiz kän ýöne şol haçanda kompýuter bolmasa şolary edip bolanok. Talypjan. Kompýuter bolmasa edip bolanok. Gaýrat ediň her her kim öz elinden gelýän zady iki ýüz lira üç ýüz lira bäş ýüz müň näçe güýjüň ýetse Abdyllaýa oklaň Abdyllada bir kompýuter alsyn inşallah soňam siziň montažyňyzy edip beris. Salam hoş geliňiz gowy gowy Allaha şükür gowmysyňyz janyňyz sagmy. Bir sürü adam o o derdimi aýdyp ber bu derdimi aýdyp ber diýip jaň edýärler da Onsoň bulary şeýdip çagany elinden tutup ýöredýäň-ä. Elinden tutup ýöredýäň, edil şy syýasatda-da, şy şy jemgyýetçilik işinde-de şy adamlary elinden tutup ýöretmeli. Ine, şörde şun ýaly edip arzyňy aýt, börde mun ýaly edip arzyňy aýt, börde men aýdyp berjek saňa arzyňy, börde sen ine pylan gurama ýüz tut, sen börde ony et, börde muny et diýip adamlary elinden tutup ýöretmeli. Bolmasa ýöränok bular. Özüň aýt diýýäň-ä, derdiňi özüň aýt diýýäň aýtmaýar. Edil dilinden emek yssyrylan ýaly, çüý yssyrylan ýaly aýtmaýar. Onsoň biz aýtmaly bolýar. Biz aýtmaly bolýar, biz gürlemeli bolýar. Hawa, gürläbe bileňizok, haçan bir kompýuteri bir alyp beriň, kompýuter öz işini etsin, Abdylla-da gürläp bersin. Şewçenko diýýär, liçkama ýazsyn diýýär. Ýok, jümläp ýeri gaýtam horlandym-a. Tomus gelýär welin men kile zyňyp başlaýan. Yssyda kän iýip bilemok, diňe suw içýän. Şewçenka liçkaňa ýazaý Şewçenka. Abdylla. Men ýazaryn.
Inşallah sag boluň geljek hökman wideolar çekiler. Gowulaşdym Allaha şükür. Baryp bu gün saçymy aldyraýyn zat edeýin. Sakalymy gowulaşdyraýyn. Magazinler, moýkalar, bazarlar ýapylyp ýör diýýär. Sebäbi halkyň özi günäkär. Azatlyk habarynda bir wideo gördüm. Gördüňmi sen şony? Şo taýda näme diýýär? O wiza sentriň öňüne adamlar çykyp barypdyr, protest edipdirler. Wiza sentriň öňünemi ýa Türkiýäň ilçihanasynyň öňünemi? Nämeden wiza sentrden puluny alypdyrlar. Ana wiza üçin pul berýärlere. Onsoň o wizaň çykmasa, şony yzyna berenokda bu haramzadalar posolstwa. Öý ýaman kän adamy şeýtdiler. Kän adamyň şeýdip hakyny iýdiler. Onsoň ine bir gezek iň soňunda mert bolup çykypdyrlar. Ana haklaryny alypdyr. Bolmasa berenok. Bolmasa näçe adam üç ýüz dollar, dört ýüz dollar puluny gidirdi.
Ine subutnama-da ýene bir sapar görýäňmi? Isleseň ýerde hakyňy alyp bilýäň ekeniň. Hawa. Hawa-hawa. Şoň üçin diňe görüşmeli öz hakyňy talap etseň bolýar.
Ýewçenka men seni takyk etdim.
Soň Oman aşamda biz şu zatlara şu şu aktiwizme üns bermesek bolmaýar. Hemmämiz aktiwist bolmaly, hemmämiz professional bolmaly, hemmämiz gürlemeli. Garaz her kim öz ýerinde lider bolmalyda şu işleri egerde biz düzetjek bolsak her kim öz ýerinde lider bolmaly hiç zatdan gorkmaly däl çekinmeli däl sebäbi öne sen öz hakyňy talap edip adamlar öz hakyny talap etmekden gorkýa sebäbi kellelerinde şunýa pikirler bar egerde men köpçülik bolup öz hakymy talap etmäne çyksam meni türmä basarlar Meni öldürerler türmede, men türmede ölerin diýýärler. Aw, sen ine şu wagt Türkiýede ýer titreme gidip dur welin, ölüm saňa ýakyn. Sen ine şu wagt şu kerpiç meň üstüme gaýtsa, men öli gidýän, ölüm maňa ýakyn. Sen o, sen öz ol eger protesta çykyp, ölüm saňa uzak how, protesta çyksaň, Ondan soňam seni basmaklary we baslarlarmy, basmazlarmy, o belli däl. Ondan soň türmede sen türmä girersiňmi, girmersiňmi, o belli däl. Garaz, her dürli şi hakyňy talap et, proteste çyk diýeňden her dürli bahanany uýduranyny gowy görýärsiň adamlar. Ýöne, adamlar, ölüm bize ýakyn. Ölüm Hudaýtagalla ölümi her dürli berer bize. Başymyza eger biziň ajalymyz ýetse. Ýöne sen şu ölmedik wagtyň, ýer titreme ýok wagty sen hakyňy talap et-de. Sen o normalny ýaşa. Sen o namys arly ýaşa. Sen aýraçylykda kösenme. Sen ýurt daşynda o agyr işlere gul bolup etme. Ýaňy bir gelin geldi-da, men diýä ýigrimi bäş ýaşymda diýä, meniň diýä oguljygym, gyzym diýdim, oguljygym diýdim, ä garaz çagam mekdebe gitmäne başlady welin diýä men ýanynda ýok diýä. Men şony näli börüjegini geýdirip, galstuk dakyp mekdebe ugradasym gelýädi welin, ugradyp bilemok diýä. Bärde işläp gör-de. Şol ýaly aýraçylykdan uly dert ýok. Aýraçylyk ölümden ajy diýip biziň ana ata-babalarymyz aýdypdyr. Aýraçylyk ölümden ajy. Ol ajylygam haýyr. Ajylygyndan hem geçdim diýseň, seni seniň maşgalaňy bozýar aýraçylyk. Seni watanyňdan aýyrýa aýraçylyk. Seniň namysyňa degip bilýä aýraçylyk.
Keselçilige eltýä, keselçilige. Keselçilige eltýä.
Stres, stres, rak we kesel näme bilen başlanýar? Stresden başlanýar dagym. Wow wow.
Seni ýürek agyry edýär, seni infarkt berdirýär, seni seni dawleniýaly edýär, ýaňky şo aýalam meň diýä çagamyň mekdebe gidişini görüp diýä telefonda mekdebe gidişini görüp dawlenýam galdy diýä. E dawlenýäňem galar. E sen ölersiň. Hem ol proteste çykyp hakyňy talap edip öleniňden sen şeýle-de ölýäň. Sen onda ölmeýäň hakyňy talap etseň ölmeýäň sen. Sen ýöne haçanda şu durmuşa şükür edip ýaşasaň ölýäň. Bu durmuş seni öldürýär. Aýraçylyk seni öldürýär. Gulçulyk seni öldürýär. Ol namyssyzlyk seni öldürýär. Garaz, bu durmuş seni öldürýär. Ýöne hakyňy talap etseň, seni hiç kim öldürmeýär. Sen abraýly ýaşaýaň, hakyňy talap etseň. Biziň ata-babalarymyz hemişe hakyny talap edip gezip ýaşapdyr. Ol öz başyndaky adamlara-da O-ow, Arkadagyma şöhrat! diýip, öňünde egilip gezmändirler biziň ata-babalarymyz. Şonuň üçin adamlar Dogry aýtýaň Abdylla.
Namys arsyz nam namys arsyz ýaşamakdan gorkuňow. Ol gulçulykdan gorkuňow. Aýraçylykdan gorkuňow.
Abdylla.
Haýdyr. Abdylla seret pasport meselesini çeýtmeli zagran pasportlar ýoga şu wagt Türkiýede Türkmenistan raýatlarynyň iň köp Türkiýede ýerleşýär türkmenler dogry dälmi ine şol adamlary çagyryş etmeli baryňda ilçihana öňüne proses geçiriň ýüz prosent pasport hem berýär hemme zadam berýärler men geçen saparam aýtdym Şunaqa adamlara. Maňa aýtýalarda postoýanno pasportymyz ýok. Af çykypdyr Türkiýede, af çykypdyr-a Türkiýede. Hawa hawa. Näl Türkiýe başardygyndan bir adamlara kömek edýär. Hakyny iýmälida. Başardygyndan bir mümkinçilik berýär. Ol nemelere näme şeý öý işinde işleýänler barýa. Şolara daşa watandaşlyk almanam ýeňilleşdirdiler. Watandaşlyk alyp bilýär türk watandaşlygy daže. Onsoň garaz şonda ýaly bulara kömek edýär Türkiýe welin ýöne biz hemişe Türkiýede gezip bilmeýäsda. Biz gitmeli biz Türkmenistanymyzy düzetmeli hemme zatdan öňürti. Hemme zatdan öň oto o ýerde düzetmeli. Onsoň o ýerde iş, iş, aýlyk şertlerini döretmek hem bir kyn iş däl. Hala öz wizadan, wiza, öz pullaryny aldylar, wiza, wizasy çykmady weli, posolstwadan, Aşgabatda. Meniň aýlygymy köpelt diýip haýyş etseň, talap etseň hökümetden, Olam ala köpelderler. Meselem, Gurbanguly özi aýtdy. Men diýdi, aýlygy diýdi, on prosent köpeldip bilýän diýdi. Hä, on prosent ýeterlikmi diýdi. Belkäm diýdi, ýeterlik däl diýdi. Biziň diýdi, has köpeltmäne hemme mümkinçiliklerimiz bar diýdi. Ýöne köpeltmedi. Ýene şu on prosentligine gidip dur. Dowam et. Aý bolýa. Bu Men çykaýyn özüňe gowy seret. Inşallah soň gurşular. Köp sag bol. Özüňe Allah kuwwat bersin Abdylla. Gaýrat et. Gaýrat ediň mähriban adamlar. Kömek edeliň Abdyllaýa bir kompýuter alalyň. Sag boluň. Sag boluň gardaşlar. Sag bol Talypjan Taňry Arkadyn ömrüň bolsun. Ömrüň bolsun Talypjan. Watandaşlar her kim şu dünýäde her kim bir birine kömek etse bara ýeňip bolmajak dert ýok ýeňip bolmajak mesele ýok şonuň üçin hemmämiz bir göreşeliň öz haklarymyz üçin pasportlar üçin göreşeliň ine Hemmämiz belli bir gün belläp pasport düzetmäne gideliň, pasporty uzaltmana, uzalyp diýip talap etmäne gideliň. Şonuň üçin hereket etmeli-dä her kim. Her kim bir ylgamaly-da şu meseleleri düzetmek üçin watandaşlar. Ýogsam e, biz bara intek Näme, 30 ýaşymyzda garradyk-da, otuz ýaşymyzda saçlarymyz düşüp, sakalymyz agaryp, gelinlerimiz horlanyp, gelinlerimiz gaty erbet agyr kesel bolup ölüp barýar.